Salam dostlar meniň kanalyma ýene-de hoş geldiňiz men Mähri bu günki temam bolsa meniň nädip New York ştatynda prawa almak hakynda aýdasym gelýä olam näme men başga ştatlar barada aýtjak ýa sebäbi Amerika bu obşimto o zat federalna prawiçesto bolansoň bilmeýänler üçin şeýle aýdaýyn her ştatyň öz nemesi bar, zakony bar, her öz ştatyň öz prawilalary bar, watan her ştat özi wybirad etýär nädip nähili karoç şu prawany adam nädip bermelidigini özleri wybirad etýärda şoň üçin neme men diňe nýu ýork hakynda bu gün gürleşesim belýär eger siz nýu ýorkdan başga ştatda ýaşaýan bolsaňyz onda başgarak şu öz ştatyňyzyň prawilalary barada internetde gözläp bilersiňiz. Tak birinji prawila ilk başda neme prawa almankaňyz siz bärde teoriýa testini geçmeli öňe şeýledi ýagny siz o zada barýaňyz şu ýeriň DMV syna barýaňyz Department of Motor Vehicles diýilýä osoň şoňa barýaňyzda şo ýerde prýam ýazylýan test alýaňyz olam neme elle ýazaňzokda kompýuteriň başynda oturyp bir on bäş mi ýigrimi bäş sanak soraga jogap berýaňyz o soraglaram umumy neme soraglar ýagny tam bul neme swiet näme alamat aňlatýa stop saýn näme aňlatýa şonýa zatlar da umumy ýörite neme okalýan kitap ba şo teoriýasyny okamak üçin şony okap bilersiňiz elbetde eger isleseňiz ýöne menä çynymymy aýtsam özüm aýdaýyn welin neme men şo kitaby okap başladym içim gysdy bara neme lew tolstoýyň waýna i mirni Bir hepdäň içinde hemme tomyny okap gutardym, ýöne şol gijijek prawa kitap okap başladym, ony konkretno içim gysdy. Onsoň neme, ýutýuba girdim-de, ýutýubda zat etdim. Ýutýubda öwrendim hemme zady. Onsoň ýutýubdan öwrenen zadym bilenem o zat ekzamene girdim-de, şo teoriýasyny tabşyrdym. Şeýle, çynymy aýdaýyn-da. Onsoň häzir ýöne indi covid sebäpli o zatmyşyn teoriýasynam indi özüň fiziçeski Şu department of like neme DMV ýa barman özüň onlaýyn edip bolýar ekeni DMV nyň web saýtynda onlaýyn neme tabşyrylýar soň neme kak by neme da näme şol ýalanjykdan etmek isleýänler üçin konýeşna gowy şans diýen ýalyrak ýa bir dostuňyz gapdalyňda oturyp size kömek zat etse olam aýdaly gowy şans fiziçeski gidip şu testi zdawaç edeňzok. Karoçi, soň şu testi, neme teoriýa testi zdawaýt edeňiz soň, size o zady etýärler, size wagtlaýynça provisional license berýärler, neme, tak, neme, driving permit diýilýär oňa. O permitem näme, olam tipa kak prawa ýaly, ýöne prawa däl, to ýest, polny prawa däl, siz hälki permit bilen gapdalňyzda uje prawasy bar adam bile sürüp bilýäňiz, şu eliňizdäki permit bilen, öz-özüňiz ýeke-özüňiz sürüp bileňizok, eger maşyn sürjek bolsaňyz. Onsoň şoň üçin, meselem, tam, doganyňyz bile ýa dostuňyz bile, elinde kak, doly prawosy bolan adam bile sürüp bilýäňiz. Ondan soň siz o zat, a, a, şol wremennyý prawany alanyňyz soň, siz uje hakyky prawa, a, prawa aljak bolmaly. Onam näme, a, sürmäge öwrenýäňiz. Onsoň sürmegi ýa öňünden özüňizem bilýänsiňiz, belki-de, öň sürüp, neme, belki Türkmenistanda zat-da sürüp gören bolsaňyz. Eger bilmeýän bolsaňyz, onda ýörite, neme, uçýebnyý şkolalara ýazylarsyňyz.

sürüp şo testden geçýäňizä şonda o zat ýa siz şo test edilýän ýere öz maşynyňyzy alyp gidibilýäňiz ýa dostuňyzyňkyny näme wagtlaýynça alybilýäňiz ýa-da şol sapak öwrenýän şo sürmäge öwrenýän şkolaňyzyň maşynynam ulanyp bilýäňiz. Soň eger şo sapak öwrenýän şkolaň maşyny öwren näme ulanjak bolsaňyz onda birazrak dopalnitinda pul tölemeli bolýar olam kak bi şo uçeniýalaň zadyň puluna girýä onçakly kän gymmat dä osoň soň ýenedem o zat siz hälki indi aýdaly şu alty sapagy geçdiňiz diýeli özüňize uwereni bäş sagatlyk nemänem aldyňyz bäş san bäş sagatlyk teoriýa sapagy bar ýörite onam men size onam onlaýn geçseň bolýa onam kak we mekdebe şkola bagly konýeşne ýöne umumy onlaýn geçseň bolýa ýöne menä size bara şony sowet berýän şo bäş sagatlyk sapagam alyň eger kak bir sürüp zat edip bilmeýän bolsaňyz Sebäbi köp zatlary öwrenýäň, onsoň instruktora köp sorag bermäge şansyň bolýar. Umumy neme-de öwretýär-de, onsoň ýalanjykdan alanyňyzdan ýa-da şo lişniý pul töläp neme edeniňizden ýa onlaýna zat edeniňizden lutşy kak bi şo daže onlaýn alsaňyzam şoňa doly üns berip şo bäş sagadyny bir zat öwrenjek boluň bäş sagadyň içinde-de. Onsoň. Siz hälki sapagy aldyňyz diýeli bäş saatlygam aldyňyz, alty sany urogam aldyňyzda, sürmegem öwrendiňiz, indi siz teste taýýar diýelida, onsoň aýdaly indiki birinji gün nu tam siziň testiňiz, nu indi size o zat soraýada şu testi, teste datany wybirać etmänkäň to ýesne size şu neme wodiçelskiý şkola soraýada sen niýe nirde testiňi geçiresiň gelýä diýe, onsoň imni Nýu Ýorkyň içinde bir topar test geçiriläýen ýer bar,

Dar hemme zat kynrak karoçi men red hukda şu ekzamenimi geçip gördüm bolmady başa barmady osaň staten aýlandda neme ekzameni geçdim bolin normalny hemme zadym gowy geçdi osaň staten aýlandda da şo sürüjilik ekzamenini neme geçmek üçin siz ýenede ýutuba girip ýutubda görüp bilýäňiz staten aýlandyň şo neme sürüjilik ekzameninde nu sürdürýän ýerlerini diýen ýaly men linklerini goýaryn elbetde Onsoň men-ä bara ekzamenimden öň şol ýutýubdaky wideolara seredip-seredip, eýýäm sürjek ýolumy, aýdaly, ýatdan öwrenip gitdim diýen ýaly, onsoň şonuň üçin maňa has birhili aňsat boldy. Size-de şony sowetowat etýän. Onsoň potom, neme, Staten Aýlend, tak ştoby bir aýda edip bilersiňiz, eger ýok, Staten Aýlend islämok diýseň, meniň joram arada Brukliniň Flatbush diýen ýerinde şo testini geçipdir, onsoň normalny, aňsat geçdim diýdi, gowy eken, aňsat eken diýip şeý diýdi. Onsoň. Menem bilen bolsa menem Bruklyn wsad gushuna giderdim ýöne it's okay kag by men ozat Staten Island duje geçdim wot potom neme aaa tak ýenedem karoçi ozat naşýot shu indi biziň prawalarymyz zatlarymyz barada da neme bärde obyçny prawa aljak bolsaň indi obyçny tam state ID prawa zat aljak bolsaň social security number diýilen zat gerek olam bir öz identifikasionnay nomeriň da Meniň öňki Amerika gelensoň etmeli işler diýen wideoma seredip görseňiz men şo barada detalny gürrüň berýän. Otan şu social security nomer bolmasa öň meselem size şo prawa almak bolanokdy Nýorkyň Nýorkda. Ýöne indi täze zakon geçirildi o zakon ady neme New York green light law diýilýä olam neme ýaşyl reňk law da prawa zakon da karoçe şon şon diýilýä indi şo zakon bilen Size social security hökmanam däl, to ýest siz social security syz realno New Yorkda immino prawa alyp bilýäňiz, başga ştatlarda bilemok, ýöne New Yorkda alyp bilýäňiz i kak by oňa neme diýilýär standartnoe prawa diýilýär standard driving license diýilýär osaň siz ol prawany alsaňyz social social security syz obyçny standartny prawany alsaňyz siz ol prawa bilen Amerikanyň içinde syýahatdat edibileňiz ok syýahat diýemde maşyny süribilýäňiz problemasyz ýöne meselem Samolýotda zatda müneňizde pasportyňyza derek şu ID-ňizi stan standartny ID-ňizi görkezip bileňzok. Samolýotda zada müneňde uje pasportyňyzy görkezmeli bolýaň. Prosta Amerikada kak by nemede federalny neme wodiçeskiý prawaň zadyň bolsa ýada federalny state ID-ň zadyň bolsa onda arkaýyn samolýotda türkmen pasportyňy görkezmän şol ID-ň bile geçip gidäýeňda indi Amerikaň içinde uçsaň. Osaň ýöne indi şu standartny neme bilen bolsa siziň şu social security Siz alan prawaňyz bilen şonýaly şäher arasy samolýotda putşestit edip bolanok. Ýöne başga nemelerde arkaýyn putşestit edilermez tam. Poýizd diýdi, maşynyňy sürüň başga ştatda şo prawaňyz bilen. Onuň hiç hili problemasy ýok. Şony prosta ozat edäýin diýdim, duýduraýyn diýdim. Osoň neme, şol standartnyý draiwing laýsensa ozat, woditelskiý prawa dokument bereňizde, siz neme kak affidawit, Affidavite gol çekmeli toys mende öň ömrüm neme amerikanyň social security nomeri bolmady zat diyip şon yaly güwä geçip gol çekmeli bir hata toys dokumentasiýalaň arasynda şonam neme isleyaler da onsoň indi size wobşemta o zat gerekli zatlar dokumentasiýa tarapdan men internetde gördüm asla olaryň ara dokumentasiýa listi yaman kän ekeni siziň özüňizem internede girip görüp bilersiňiz

Şonam eltip bilýäňiz. Potom eger social security nomeriňiz barsa, kollejiňiziň ýenäňiz üsti bilen alyp bilen bolsaňyz ýa green kartyň üsti bilen alan bolsaňyz, tam nu indi lotereýa zat utup zaýyp alan bolsaňyz, onda şonam berip bilýäňiz. Potom bankowskiý şýotyň nemesini berip bilýäňiz, hatyny berip bilýäňiz, tipa wot tam meniň ba nu siziň özüňiz adyňyzdaky bankowskiý şýot karoçe da ine şup şul şunuň adynda Bank of America-da şunýaly şýot bar diýip şonýalyrak haty berip bilýäňiz. Osoň ýa-da nemäni berip bilýäňiz, elektriçestvo, gaza zada, o zat ýazylyp öýüňizde, onsoň şu adyňyza elektriçestvo ýa gaza tölegi gelse hat, onsoň şoňadam neme edibilýäňiz-de, şo hatam beribilýäňiz, görkezibilýäňiz şo DMV-e, ştoby prawa üçin dokument tabşyrmak üçin i o zadam görkezibilýäňiz. Eger kolležde zatda okap ýören bolsaňyz, bärik studentskiý wiza bile gelen bolsaňyz, Onda neme kollejiňizden haty bahalaňyzy zatlaňyzam görkezip bilýäňiz tipa ine men şu kollejde okaýan soň neme ine şu kollejimiň aýdisi diýip siz kollejiňiziň aýdisini hem görkezip bilýäňiz to ýest şu dokumentlaň bara hemmesini görkezmek hökman dälde şulaň iki üç sanagyny görkezýäňiz to ýest ýa pasport Ýa green card tam ýada tam bilemo kollejden transkript ýa ýene şon ýaly iki üç sanjygyny saýlaýaňyz arasyndada şolary görkezýäňiz onsoň size şeýdibem ozat kak dokumentasiýa şo başury bilýäňizda neme prawa üçin potom ýenedem neme şul fakt bar eken men internetde okadym neme siz nýu ýork ştatyň içinde to ýes nýu ýork ştat nýu ýork şäher içinde öz inostranny

Öz Türkmenistanyň prawasy bilen ýa Rossiýadaky prawaňyza ýa ýene lýuboý bir ýurtdan prawaňyz barsa şo prawa gutaraýynça siz sürüp bilýäňiz Nýu-Ýork ştatyň we Nýu-Ýork şäheriň içinde hiç kim hiç size hiç zat diýenok ýöne koneşne želatelne bärik geleňiz soň siz öz adyňyza amerikanskiý prawa alsaňyz has gowy bolar ýene de bir zada kak bi akylyňyzda saklaň to şt eger siz meselem ine meniň türkmen prawam ba menem şuny amerikanskiýa üýtgetjek diýseňiz onda siziň türkmen prawaňyzy eliňizden alyp bilýärler we nu bärde ýok etýärler musura zyňýarlar dagy soň eger siz o musura zyňylmagyny islemeseňiz onda türkmen prawaňyzy kag by nu dokument tabşyraňyzda türkmen prawam bar diýip görkezmek hökman däl diýjek bolýan o soň ýada neme olara aýdyň zyňmaň maňa gerek o prawa diýip şeýledem aýdybilýäňiz toýs ony eliňizden gidirip neme ýyrtdyryp

Siziň prawaňyzdy okap bilmeli şu iňlisçe bolsun wot şonýaly potom o zat eger neme bolsa siziň prawaňyz meselem diňe D klasa ýazylsa to ýest diňe kiçi maşyn zat sürüp bilýäň diýip ýazylsa siz şol prawaňyz bilen tam trak zat sürmersiňiz tam gruzowik zat sürmersiňiz to ýest prawaňyz siziň haýsy klasa berlen bolsa belli nemedäki maşyn klasa berlen bolsa şol şo maşyny sürjek boluň şondan Çykmajak boluň da şo prawa nemeden çykmajak boluň rezrişenýadan potom eger sizi meselem poliseýski dudurdy eger siz krasny sweda zada geçseňiz eliňizde türkmen prawaňyz bilen osaň poliseýski size birdan neme berse jerime berse siz şo jerimäni hökmany suratda gidip töläň sebäbi siz tölemeseňiz inastranny prawaňyz bilen şeýdip sizi tutsalar da onam tölemeseňiz potom ozat bolar size indiki gezek sizi tutsalar size hasam uly jerime salnar, poetomu luçşe ne riskovać, luçşe o zady etmäň, может eliňizden prawanam alar, poetomu da luçşe ne riskujte, töläň srazu. Potom eger siz amerikada indi amerika nýu ýorkda skažem tagda nelegalny ýaşaýan bolsaňyz, nelegalny işleýän bolsaňyz, nelegalny umumy karoçi legalny bolmasaňyz onda sizde size bärde neme prawa berenoklar siz prawa alyp bileňzok. To ýest siziň ýa siz ýa student bolmaly,

Legalny bolmaly, nelegalny bolsaňyz onda siz prawa alyp bileňzok, daže Nýu Ýorkdadam alyp bileňzok, obyçno Nýu Ýork takoý liberalny ştat diýip hasap edilýär, ýöne ondada bärde nelegallara rugsat berenoklar prawa almaga. Wot potom neme Da bolly wr. Bolly dostlar şeý diýen şu günki temamy tamamlaýan eger soragyňyz zadyňyz barsa arkaýyn komentariýada ýazyp bilersiňiz. Indiki gezek görüşeýinçäk sag boluň paka paka.